mo tshwaetsong nako e buile gape ke labone ke bokhutlo jwa beke re tle go lebelela jalo metshameko fela jaaka mo bekeng e fetileng re ne re na le jalo naledi ya maloba ya kgwele ya dinao e le motshameka morago wa maloba wa setlhopha sa kaizer chiefs sylvester city kole gompieno re na le yo mongwe gape eh ba le bantsi ba mo itse ke bua jalo ka gideon noge mme ga ke tsamaye ke le nosi ke tsamaya jalo le wa rabile ga mmogo le ne gideon jaaka setse o bona mo setshwantshong sa gago rabi taoje um eh, ke feletsa ke itumela thata ga re nna le le baeng ba ba tswelelang go ka re gopotsa gore mo a kile ba gata teng ba gatile ka tsela e ntseng yang mme pele ga tseo ke go amogele oje ke amogele babogedi A re lebelele re utlwe gore Gideon Noege o tla re tshwaretseng gompieno.
ka gangwe fela ke sa senye nako gideon ra go amogela eh, bra yaka um e kgale re go batla re sa go kry-e. Eh, re lobaka re go batla re sa go kry-e, mme at last re go kry ke teng eh, ke a leboga og le rabi for taletso Yeah. mo eh, eh, konka online konka online yeah ke le dumedisa le le babogedi mm. botlhe yeah right ba konka online yeah magidi rona rona na na ka nosi ke ke a itsu ke a ke a gopola ke itse kgwela dinao ya ga magidi eh rabi o ga wa bona eh, wena o utlwa go twe nna ke ke e bone ke ka matlho eh, magidi o tswa kae nna ke go bone mo mafikeng mme batho ba bantsi ba ba ntshebela ba re no authi eo se uthi a mafikeng sentle sentle e go na le ko uthi e tswang teng o goletse samoe a batla mafikeng go na le bonnete na
ke dutse dipleke tse dintsi um best certificate ya ka ya re ke tsaletswe ko soweto mm. cwj ka 19 something yeah eh, so mm. i've moved around because the parents tsa ka ke ne le ma-teacher um, mm. been to Makapanstad, ke ntse dipoleke tse dintsi. Um, Bethany, Lenyane. Jericho e teng le yone ne? Ya, Jericho le yone.
Ya, ke utlwile ka Jericho.
Ya, so ke ntse dipoleke tse dintsi gonne di-parents tsa ka di di teacher ko teng up until mara ne sentse ke le monnyane a re a re movele mo mafikeng Oh.

um ba go tsere setswe le ko sekolong kgotsa o tshameketse setlhopha sengwe before dodgers
ne ke tshameka ko tlhabologo because ne ke nna ko tlhabologo so ne ke tshamekela eh, aces eh, Okay.
ya ga bra ten o o se la re tlogela Um, and then from there uh, ke ya ke tshamekela uh, napoli ne re na le team ya rona ya ko unit eight re e bitsa napoli mara ke a ntse ke tsena ko st marys Okay. so di-weekend ka di-saturdays ne re ya re ya sekolong ra ra sekolong mara ra go tshameka game so um that's how we started coach ya rona re mojaki a re bona le bo jomo le bo pro re ntse re tshameka di-weekend and then he approached us a re kopa gore re starte re tshameke ko sekolong and that's how we started and mawete ba re bone re tshameka eh, ko motseng ko sekolong ba re bone ko st marys a re tshameka and then they took us ba re tsenya mo dodgers Ga ke ne ke simolola go bona setlhopha seo sa Dodgers ne le ka 1992 ke se utlwela fela nna ntse ke se utlwela 1992 January ko Pampierstad ne se na le bo Gideon se na le bo Jomo se na le bo Tsibuda eh ba ke setseng ke ba gopola ka nako eo eh le na le very strong team go na le jomo go na le bo jomo bone ba le babedi ka nako ya ke sa fose um um bozu ne se na le bozu ka nako eo le tshameka metshameko ya di-playoffs team ya lona ne le bafana ba sekela fela mo kgotsa gone go na le di-grotmane tse di eh, ka itse tsebulane ke grotmane tse dingwe di-spana or ne le bana ba sekela fela mo teaming eo ya dodgers Mostly ne le bana ba sekolo and then re mix-itse ka ne ba re mix-a ka ka ne go na le ne ba tshameka ba tswa ko Joburg ko Pimville ko nne Brains Mangonyana a dula ko teng o ne a bereka ko Joburg so di weekend ne a tla le bona and then ba re join-a re re re etsa re etsa team le etsa team bo Kaizer ya bo Kaizer but how they identify di players tseo ke ko dikolong.

sekolong sa sa ko majamantsho and le le eh, ba ko ba ko dojase mm. and dojase le i mean st marys le one e tshameka ka dipilere tsa ko dojase pele ga ke tsenya pele ga ke tsenya rabi um go na le se se sa gore ga o tshamekela dojase o ne o tshamekela dojase eh a gona gore team e nngwe e tla tla go tsaya ko dojase o ne go na le tumelo eo ga ke itse gore ne go na le bonnete da a gore ne ke tsena sekolo le jomo jomo o kilantha re um kete bnpf tigers e ne maatla a sa kgone go dodger go sia mare wena re bone o setse o tsamaya ga ke itse gore o kgonne go tsamayang go tswa ko dodgers go kgonne yang o dumalane kgotsa o tsamaile fela gore ai he ke bophutha tswana kara ke ke south africa ke re ne re e tsaya yalo
ano na um e rile ga ke tswa ko st marys be ke tsena mo university ya yeah.
So mare ne ntse ke tshameka ko Dodgers thata than ko sekolong. We had teams tsa ko sekolong. Um, ne ke sang ke tshameka sekolo, ke tsamaya ka trip ya sekolo up until ba etsa squad sa eh, saso um usa yeah yeah yeah hona ne ke usa e itsagale ka bopuso eh ne e le saso so e be ke tsena mo squad o bua ka pila ga o tswelela o bua ka team e ne e diriwa go tswa mo di-bigsa a ke re go na le gore unibo um taung la ne ke dlalela ko taung taung go nne le mankwe um go nne le mamang and then go diriwa squat out of, out of the player tseo ke ya mare seo ne le sa national Oh, oh, Ne le okay. ba- ba vetse o Oh, ne setse yanong ile ile ko Ba leveleng eo Bosotho, ee. okay no tse dingwe tse a ke a di tshameka Ke- Oh. ke ke ile ke ile ko squateng seo because ne ba shorta ba tswa mo sekolong okay eh, ne ba ba tsentse webster motse mo teng ko itsuse alright ona tshamkela giant thesis mm. so ba tshwentse ba ye ko squateng a ba gana go tsamaya ba ba reng go pa ke tse ke tsene mo mo spacing sa gagwe ke go tsene okay ka nto we rwa dis eh, national team ya di ya di varsity and they selected me go ya ko ko japan mm. ka 19 ka 95 ya so a re boa um bob solone se fela ka ya bob solone fela ka 95 um ka dula mo gae ka re ke ke pheso ya sekolo but then uh, pelo ya ka ne e le ko football ya mo so that ha ntse re ntse re dlala ka ka bob solo go na le dithimi tse ne re dlalile le tsona ko montshwa stadium re dlalile le cosmos um ra tshameka le Celtic, ra tshameka le Swallows. Yeah.
And we did very well ka ka ka sekolo ka ka sekolo le ka Dodgers.
Yeah. So ne ke ne se ke na le batho ba se bang ba nkitse ko ko di teaming tseo. Mm. I had to move ke ko Swallows ke o dlala ko di ko di calls tsa bona. Mm. Ko development even though ne se ne se well organized but like no bona di DDC yeah. MDC le ka teng yeah. yeah but ne re coachwa ke Simonini and it was it was good then but Shepherd Shepherd Morape uh, I'm bona ku ku development ya bankisa ku first team and then I trained with the first team mm. but then a tshwentse ke sign ke ha ke a re fetsa go dlala le Chiefs a movela Mahuleng Real Rovers okay. ke le itse one not go Ellis Park so I had to move a ba ntsa a nkisa ko ko Real Rovers. Real Rovers. Yeah, and then from there I was identified ke ke uh, the late Resters Pumo okay. to join uh, Celtic. All right.
Na le sengwe rabe. Magidi eh uh, ya ka o sentse a bua ke Ke simolotse go ka go lebelela ke go bona o le teng mo maikeng. Mme gantsi a re bua le batho ba ke golang le bone ba e leng gore ba bangwe kile ba katisa tseo re tla bua ka tsone ga ntse re tsweletse pele. Ne re relela thata ka ka technique ya gago. Be re feleletsa ke ke ipotsa so se le sengwe gore ga o simolola leeto la gago le ko St. Mary's jaaka ntse o tlhalosa le le OJ o simolotse o tshameka fa kae magidi? Magidi ne le motshameka morago motshameka gare motshameka pele ka ntlha ya gore Re lela ka selo se le sengwe gantsi ga re kopane re bua ka wena o seyo gore thekeniki ya ga Magidi o re botse mong ae wa tilwa moitse ne re tlhola re bua ka selo se le sengwe ka gore kile wa mo katisa le ene a bua gore o mongwe wa bakatisi ba kgonang gore ga go sa dire o dirile sentle bo tsena mo lebaleng gore a ke go bontshe gore ke a re ke batla le dire e o simolotse o tshameka mo maemong a feng Ko Dodgers ne ke tshamekile ko sekolong ne ntse ke tshameka as a, as a midfielder uh, an attacking midfielder um, mm. So ne ke kora ko sekolong le ko Dodgers ne ke kora. Long range I mean ke gopola mo stadium-ong Mmabatho stadium ke kora mo thoko ga center and ne ba re ke rage le bolo ko ntle bro a gobetse and instead of kicking it that way, o bo re ke isa ko neteng, ke isa ko neteng so ke ba sa itse gore ba tabogele bro. o lemetse or ba tabogele nna it was nice yeah. yeah.
so so eh, go botlhokwa i think because ke but then pele eh, development ya rona ne se yalo ne se yalo yalo um um dilo tse dintsi ke ithutile tsona a ke tsena ko ko professional and, and that's why i realized gore ke misitse thata ko grassroots um in terms of development ya yeah, all the fundamental factors of performance mm. so o tshwanne ke tshwanetse ke catch up mm. o tshameka le di-player tse e leng gore ba bangwe ba tswa mo di-structureseng tse di mm. sharp ko di-teaming tsa bo-chiefs bo-pirates and wena o tswa ko lomanyaneng and then there are so many things tse e leng gore ga wa di tlwaela ga go jewa it's a problem wa tla go jana di nngwe e ka tsena mo hoteleng o batla go tlatsa plate le di le di dentse le di dessert kana yeah. go one but then wa bona di batho ba jang ka teng gore no no no life is so yeah ona clive one day a re monna re do you eat like that at home no why do you eat here mm.

mo professional ke ke tlogela Dodgers ke tlogela bophutha tswana ke lebelela jaanong ka PSL ke team e feng eo yo se tsengwe gopola o gopola di-player tse o dlalileng le tsone la gore mare he i was at home ne ke lebala le dodgers because i know clearly dodgers yone it was your home um ebile before ke ya ko

japi a rese you know shoes ledimo yeah so ne re na le di-player tse e leng gore ne di sentse di gola and, and they were very determined very hungry and very talented mm. i think uh, go uh, restels letlhogonolo seema restels o ne a sembotse very good team ya nkebele e ne e le gore if nkebe re kry-ile support like the other teams re ne re sa eh, re sa re sa dilo di le better mm. organized nkabe e, e le kgakala right you could see from the player tse tse dintsi tse ke di mentionileng tseo ne di tshameka regularly mo under 23 ya harris shakes mashaba mm. some of them ba felitse ba graduated ko national la ra o tiene e, e, le ko fryback eh, ba re iwi o tshamekile le lone even eh, iwi le ena was part of them yeah. a kere ke bua ka ba bannyane iwi was part of them yeah, mara a se ko under 23 yeah, velen freeze o na le teng eh, david modise o tlile later tswa ko ix and a ntse a le teng a ba tsamaya ko ix and then he came back mm. Um, we had a very good team yeah. um, and then ko rangers eh, totally different game uh, the way go tshamekiwang le ka teng it's, it's,

uh, a lot of good players and more especially international players mm. uh, ba e leng gore ga ke tsena da it was totally different from se ne ke se tlwaetse ko morago so i had to work hard a bit of discipline um, ke oketse le yona because ne ba sa batle go dribula dribula fela yeah. nna ne ke le skillfulenyana so e ne ba batla you have to pass mm. ba bona o tshwanetse o itse di-moments tse tsa go dribula tse di right yeah, okay. yeah, so I, later i learned a lot ko, ko rangers mm. mo so that ko teng um ke berekile le di-coach tse dintsi tse di tse di experienced i mean um, after clive barker ke ha e le Steve Komphela very intelligent coach mm. um, um, kana ke mang coach wena ntse o spane le di coach tse di coach tse di national team apa ke bua bua ka clive o bua ka steve o bua ka bra styles mm. bra styles o kile ana assistant ko bafana bafana ore a feta go le gongwe mo ya o kile a coacha le bafana bafana serame le tswaka mm.
ya so
eh i think ke ke bona batho ba ba ba nrotloeditseng thata gore ke feleletse ke le ke decide gore ke tse line ya coach ya ne ke tlogela go tsa ke mone ke batla go tla teng gore eh gore wa feleletsa o bona gore no mane anong nna ke ya coaching um lately ba re coaching o tshwanetse o bona le what what what what gore o itlhela kae o ntse o tsamaya kae ka dilo tsa coaching um gona anong ke safa coaching educator okay e ba di-changele ba re re sa tlhale di-instructor oh ba educators okay Yeah, so what I'm I mean, I mean, suffer coaching educator. Um, yeah, ke, ke, ke, I get after a license, ke, ke yona, ke yeah. kgwebeng na yona.
Yeah. So, yeah. so fa o ba o tswa mo setse o batla go bona le wena one day or o shapo mo teng or ke re one day o batla go ipona gore ne man ke batla ke be ke coacha let's say team e ke e dlaletseng mare swalo sa sale teng selte ya tlhole teng a team tsa go tsotlhe di sule tojas a sale teng so o batla go ipona o feleletsa o le ka makete o feleletsa o coacha level e feng or o shapo mo leng teng go nna educator fela yeah it, it's
Gone jaanong I saw a need ya gore re thuse di-coach tsa mo gae more especially mo regioneng ya rona gore di kry di-qualifications le tsone mm. and that's my responsibility as a coaching educator yeah. um, we need to capacitate our, our coaches so that um, Re ba itsise ka modern trends tsa go train-a, go coach-a and again re kgone go ba fatlhosa ka national philosophy framework ya rona e leng gore e botlhokwa thata and most of us as coaches we don't even have philosophies ko di-team-ing tsa rona. Mm. So it's important that they know the national team framework, uh, philosophy, mm. so that ba kgone go go nyalanya tsa bona le tsa national team. Okay. A player a re mo identify le ko team ya gago a kgone go adapta gore a tsene mo mo national mo team national ga o bua ka national team ga o bue fela ka bafana bafana o bua le ka tse di ko tlase a kere Yeah. o tla le tsone yalo under si- under 17 under 20 under 23 until bafana bafana I think we are fortunate gona anong because uh, technical director we introduced under 15 national team. Yeah, I think we should go down. Mara o e did a good job ka go introduce under 15 so re na le under 15 e leng gore le yona ga o ka sheba di ba e tshamekang ka teng eh, ba bantle mm. eh, under 17 ya rona e fetsa go wina cosafa ba bantle le bone yeah. bona so gonane ga o ka sheba um re na le um a unified style of play yeah. ga o ka sheba under 15 ya rona di ba e tshamekang ka teng under 17 ya rona e tshamekang ka teng under 23 ya rona ise tshameke under 20 le yona mm-hmm. ne and then sheba bafana bafana o shebe le bafana bafana ka teng um re adoptile modern trends uh, such as go starta eh, bolo ko morago our new uh, modern number 10 ke goalkeeper ke ena a startang playing mm. ke ena a decidang gore mm. mm. eh, o slower down game wa take a quick quick transition wa bone ke ena a tsayang decision playing from the back mm. uh, around the, the, the, the pressing over the pressing through the pressing yeah so mm. o tla sheba le wena the way di-national team tsa rona di tshamekang gona no go nna betere in terms of a unified style of play ka na rabi rona re coachwa ke di-price a monna o itlhela price a wa tsena fela o itlha go coacha o tshwanetse o moretse gore tota price a reng tota a re twelve rounds ya ga o tsena ko katisong ke frog jump ke station run la belegana dilo tse di tshwanang le tseo or letsenyana mo mo thamong ee Yeah. ke tsaya gore eh, bagidi go na le sengwe se ke batlang go se botsa fa ke le ka bua le s- ka sone le le oj mme ke tsaya gore le wena o motho o maleba o leng gore nka mmotsa ga jaana go na le kgang ya gore um playera tsa rona tse di tswang a kere mo mo mahikeng or mo north west ke le sekai ga ba tsena ko Gauteng la ntlha go tle go te mabone a re fatlha nako nngwe go tle go te issue ya language or-e ga re kgone go nna le boitshoko boo ba go nna ka ntse o bua ntse o tlhalosa batshameki ba o tshamekileng le bone ba ne ba na ba tshwerwe ke tlala they were hungry re tlhaela kae ka gore nna ga ke lebeletse talente e ka re e teng Magidi jaanong re eletsa gore mo le gatileng teng go nne le ba ba tlang go tswelela go gopotsa batho gore ka nako North West ba Go na le itse le batshameki, bone yeah. yeah.
Ke yona ne re busetsa gape ko yona ntse ke bua ka yona coaching education pathway mm. wa bona gore re tshwanetse re nne le a similar way of doing things, of doing things as coaches tse e leng gore re di nyalanya le our national playing philosophy mm -hmm. the way we coach our players ko development the way we coach them ko di-regioneng tsa rona and then le ko ABC Motsepe. Tshwentse ha player e identify e tsena mo national team e kgona go adapta ke buile ka adaptability mm. Mm. so e re busetsa gape mo mo um, um, talent identification framework ya rona as a country to say the, the players tseo tsa rona if di coachitswe in a certain way go ya ka our national playing philosophy mm. go nna easy ya gore ha a identifyilwe a tsenngwa mo national team a kgone go adapta mm. in terms of the training the coaching methods ke a utlwa ke a utlwa gona neng o pusha the ba bannyane ba mm. focus ya gagwe too much da ke na le ke na le ke na le wari e, e ntsi ga ke tsamaya mo dipolekeng tse dingwe ke lebelela ga se dipoleke tsotlhe tse gona nong ba eh bana ba bannyane ba tshameka bolo o fitlhela bana ba bannyane ba shebeletse batho ba bagolo ba bana ba shebile di-masters di tshameka go nwa malaiti ko standeng bagorotmane ba tshameka mo mo groundong e, e, e, e dirile yana mo diplekeng tse dingwe a ke itse gore selo seo go difficult lona as educators gore le se fitlhelele kgotsa le re re tla bona go tla diragalang kgotsa go na le sengwe se le se dirang gore thy mentality change ba go sheba ene ko mmama ee ba go sheba ene tlhela le kaitini e sela a opela a opelela mane e dlala mo ground
gona nna kere football e compete le dilo tse dintsi um ke di-game tse di-playstation mm. go opelwa go opelwa ba ke bo morepa so le rona tshwanetse re football tshwanetseng e, e, re ire gore e entize bana mm. um always ke bua gantsi ka di-small sided games eh, more especially ko, ko, ko, ko development leagues mm. they are interesting the, the small sided games so ha re ka tswa pelenyana mo, mo di-full games in or ra, ra oh. mixa ra mixa ka di-small small sided games because eh, di, di more interesting more touches on the ball and ha o ikhutsa o le player mm. so ya addressa di di elements tse ding tsa tsa tsa tsa tsa football yeah ba bona ha o berekela ka technique now you working on the physical conditioning mm. tactically a le coach le now hi where sa le di di rolling substitutes now coach o tshwantse a plan such that a maintaine lead le performance ya players but a fa ba botlhe ba chance ya go tshameka instead of ngwana seng sa dutse mo mare ke ena wa ntlha go reporta a tlile ko groundong go te go a tshamekiwa mara a tshamekiwe ta dula a dula mo bencheng ra mo latlhetse five minutes nyana le ena tabula e khathachiso wa montsha o tsenya o mo o builda letso se le mo gae sense mm. wa bona because ke yona gantsi mo re losang bana re tla ka bana ra ba tsaya the whole day and then e be re sa ba tshamekise ga ba sa tlhele ba ya ko but yeah. so also di lfa guidelines tsa rona re tshwanetse re re di sale morago gore ke nna ke personally ke discourage di-red card ko developmenteng because ke feela gore ngwana gantsi three games or a ka setle training because he knows gore a ke a ke a ke ko mm. yeah so swentse re re follow modern trends go ne le bo di blue cards ngwana o tswa for game and then come back the next game unless he feels a buile something se se sa siamang mm-hmm. yeah eh, magiri ke batla go busa ko morago pele ga ga re lebelela metshameko ka boditšhabatšhaba ke tla ke lebeletse nako eh, oj O buile sengwe fa gore ga o tsena ko setlhopheng sa Mamelodi Rangers ne o tshwanela ke go ka fetola fela tsela o tshamekang ka yone o sa ee ka gore ne o le motshameki o dumelang thata mo go go e palameng skill batshameki ba rona o je nako nngwe mo ka tiisang gore a mo ra re fokotsa go go palama kgwele mo godimo wa re dila e nna e kare ga mmatle ke tla ira sekai so se kile se bua ka sone teng mo dingwageng tse di fetileng kganya ga Scarango Bes le Enes Bendop ne go te Enes Bendop ga batle Scarango Bes kgotsa ga rate tsela tshamekang ka yone e se gore ke yalo nako nngwe le gore fela tsele e meleng dopa batla setlhopha sa metse ka rena sa moretse se ka rena ke yone kgang e ke batla go e botsa gore gantsi e feleletsa e diga mowa wa wa motshameki be nna gore bona motshameki o rile gore pele ga mokatisiyo e ne le naledi ga go tsena mokatisiyo kete leeto la gagwe mo go tsa merero ya kgwele ya dinao la swa
a ke re di-coach le tsone molemo o na le philosophy ya gage ba utlwa re busetsa gape ko national playing philosophy ya rona as a country we, we need to have uh, general principles mm. as a country to say this is how we are going to play personally i don't think there's nothing wrong how player i display a skill as long as a sa lose ball and what is doing serefa um, the end product e le e le positive yeah mm. yeah ke ke ke eh, pele ga re tsena motshamekong wa wa bafana bafana mm-hmm. maikutlo ga go ka the new minister of education minister of sports um o tlile a bua ka dikolo ke go dipateletsa go nna le sports day a selo seo sa go thusa seo thata seo sa sports day gore re tshwanetse re ne le di-sports day re ne le di kgotsa fa ba sa e rate ga ba e rate
ya mara re tshwanetse ba e tshameke mm-hmm. ladies wa ke re tshwanetse re tle ka di-ways tse di entisang bana gore ba batla go tshameka kgwele ya dinao mm-hmm. a re tsena mo curo most of banne ba sa batle go tshameka le ba banyana gona anong
mongwe le mongwe wa batla go tsela go tshameka go tlakatlaka yeah so are re equipment e tshwanetse re change the way uh, re trainang bana ba ka and I, i know it's challenging le nna ke ke ke one ya bona ba e leng gore ra sokola ko di-teaming tsa rona or ko di-club football clubseng tsa rona mm. but uh, that is why we need to uh, identify and engage with uh, other stakeholders ba e leng gore ba ka re thusa and i'm happy that if uh, minister a re yalo a ka kgona gore assista ka ka equipment a ka kgona go assista di-lfa ka di-equipment di-region ka di-equipment mm. then go tla nna betere mara equipment e isiwe ko di-groundong gore bana ba kgona go tshameka a o ka tsaya dibolo tse maybe twenty ba di latlhela mo groundong bana ba le ten you will see ba le around the pitch o tla bona gore ba go etsang botlhe ba go tabogela ba go lwanela dibolo tse mm. so ga o latlhetse one gore botlhe ba go latlhela mongwe le mongwe batla go e thatša kore ga o tlhoke gore o dire skile ola o tsena wa e raga ya batla go e ragela ko e ragelang teng ee, so i think eh, if e le gore go ya go nna yalo i'm not a politician but eh, ke ya kgola monagano wa gore go tshwanetse go tshamekiwe ko dikolong for instance mo di go na nong ko dikolong ga gona leaky le mo le mo di-elefeng tsa rona ga gona leaky ya tsa under seven yeah re starta ka under thirteen and it's already late kana bana bao ba le ko ko ko under ko ko thirteen twelve for thirteen golden stage of development into adolescent stage so wa wa experimenta wena o mmolelela ka bolo eh, e ne o mo dueng tsa gagwe mmolelela ka go itshwara shapo but then and, and those fundamentals are very important mm. mara nke re di mphatile at an early age milestone stage of development ko five that is why di-country tse dingwe di re betsa teng da ba na le bo under seven very mm. structured So ngwana o ya sekolong a na le five years le this why because that's the eh, critical stage rona re starta ko thirteen instead of ko seven ko under seven eh, there then ba gole ka di-fundamentals seo e ra ba tsena ko bo twelve golden stage of development e ba itse gore no nna ke rutilo yana ko tlase ga go easy gore a influencege
yo re ka bua motshegare otlhe eh, wa utlwa kitso e re tla e anyang fa eh, ke dionoge a re ba um re fa kitso tota ka eh, development kgotsa go gola ga motshameki um e le wa mosetsana e le wa mosimane ga o dire fela ka basimane a kere ke banyana le basimane mm. ka gore a itse gore kgole ya rona ya banyana yanong e re bontshitse ka wafcon e re bontshitse ka champions league ba re bontshitse ba gore ga go tlhole go tshamekiwa go a tshamekiwa yana magidi kwa bofelong fela um bafana bafana congo brazzaville ah, we have to win go botlhokwa for rona as a country re wine so that re kgone go tokafatsa maemo a rona mo mo di-qualification mo go qualifyeleng uh, afcon yeah. eventually the world cup i think we deserve it um uh, bafana bafana e tshameka very good football gona mo ya mongwe le mongwe that is why bone maloba go tletse o di-stadium mm, go tletse ko bloemfontein o kgona bafana bafana o e lebelela some five years back batho bana sa tlhole batla ko stadium le go e lebelela mo televisioneng people bane ba sa kgatlhego go lebelela bafana bafamare yanong ka bole e ba e tshamekang um wa bona gore ai eh, bafana bafana ba tsogile mo bateng but then o chebe le under fifteen le under seventeen ya rona o tla bona gore uh, country is going somewhere Yeah. ke bo- ke bone eh, mfana o ba mmeditseng ke eng kwebia gore ke Eh, s- o tsene mo- Kwaiba. kwaiba Yeah, wa Chipa United.
ga gwa nna thata gore ba mmitse a tswa kwa under 20 ba tla go mo tsenya mo bafana bafana because ba setse ba itse gore go diragalang ga go diragaleng kepe ele ga sa tlhole le teng ele ya ya bafana bafana le le ba- le bafana That is banyana. why ke re gona no go na le signage between Yeah. the, the national Di- di national team and, and what I like about the te- technical director ya rona

how can he improve up until a fine tune go nna material wa bafana bafana makiti re go lebogile motho wetso re ikhutlisa fa re boa re kopana gape nna le wena mo peking e tlang fa re solofetse gore re tla bo re tlile yo mongwe gape yo tle gore fatlhosa tswelela go lebelela konka online mo mafaratlhatlheng a motsweding fm o e lebelele foo tle o lebelele gore dipuisano tsa rona le tse di tlang le tse di fetileng di tsamaile ka tse lentseng jang